Олохтоммут үтүө үгэс быһыытынан олунньу сүүрбэ үс күнүгэр биһиги Аҕа дойду бары көмүскээччилэригэр, улуу сэрии ветераннарыгар, бойобуой киирсилэр кыттыылаахтарыгар, сэбилэниилээх күүстэр кэккэлэригэр сулууспалаабыттарга уонна сулууспалыы сылдьааччыларга барҕа махтал тылларын этэбит. Бүгүн эр санаалаах, тулуурдаах, дуулаҕа дьулуурдаах государство уонна дьиэ кэргэн эрэллээх тирэхтэрэ буолар дьиҥнээх эр дьон бырааһынньыктара. Биһиги дойдубут историята Аҕа дойдуга эрэллээхтик сулууспалаабыт элбэх көлүөнэ саллааттар бүтүн норуот килбиэннээх хорсун быһыыларын кэрэһэлиир. Кинилэр хорсун быһыылара, эр санаалара Онно бигэ дьулурдара, үүнэр сүһүөх ыччатыы ийэ сиргэ бэриниилээх буолууга, норуоттар доҕордоһууларын тыыныгар иитиигэ үтүө холобуру көрдөрөр. Саха сирин билиҥҥи көлүөнэ офицердара уонна саллааттара дьон-сэргэ олоҕор куттал суоһаабатын туһугар бэйэлэрин кылааттарын киллэрэн буойуннар килбиэннээх суолларын дьоһуннук салгыыллар. Бырааһынньыгынан ытыктабыллаах эр хоһууттар, күндү ветераннар, Эһиэхэ баҕарабыт булгуруйбат күүстээх санааны, кытаанах доруобуйаны, Бүгүн биһиги кэпсэтиэхпит Төхтүр орто оскуолатыгар основы безопасности жизнедеятельности предмети үөрэтэр уонна байыаннай патриотическай иитинэн дьарыгырар биһиги учууталбытын Риволий Дмитриевич Яковлевы кытта. Үтүө күннэ. Үтүө күннэ. Револют Дмитриевич бастатан туран эйигин аҕа дойдуну көмүскээччи күннээнин аҕардалиибин. Ону эн бэйэҥ бу эмиэ эдэр дьаҥын Советскай армияҕа кулууппалаабыккыттан кэпсии түстүҥ көрдөһөбүт. Эҕэрдэҕэ махтал. Мин уонаҕа сааспар манна Тохтур оскуолаттан биһиги биэс буоламмыт барбыппыт армияҕа тыһыынча тоҕус сүүс оҕуон хеттэаллаахха бары тарҕанан бүппүт биһиги манна эмиэ бииргэ преподавателлэр Родион Алексеевичтыын Владивостокка бииргэ түһэрсиппит онно били Өктөм оскуолаттан үөрэммит оҕолор он икки буолан бары бииргэ иһиллибиппит Владивостокка онно биһиги войска связи диэҥҥэ киирэммит службалаабыппыт хакалар элбэх баай этибит сүүстэн тахха хакалдаҕа үчүгэй курдук дэриэбинэһин дьар курдук онно биһиэхэ манна онно үөрэнэр оҕолор биһиэхэ кэлэһэллэр этэ биһиги участковый Тарасов Владимир ити Барамыгин Барамыгин Капустин Семен Дима кэлэһэллэр тумну чубайым Коля онно үөрэммиттэрэ эти Усулискайтан Владивостокка иһин маннык айанны хидалар этэ отура-отура кэлэллэр этэ үчүө баҕайы дойдубутугар дьар курдук этэ онтон служба диэн служба булла диһэн бир ыарахан Өлбөх омук баар, бары омуктар барыта. Урут биһиги манна он бес туманнык дойду холбоһон олорбут боллахпытына сэбиэскэй союз аҕана онну курдук бары омук барыта баар Литваттан туохха дылы Средняя Азияҕа бары омук барыта кэлэр этэ. Онтон оннук бары бииргэ үчүгэй баайда кыддыыппыт. Сылаҥара онтон эти тарҕаппыттара учебка диэн учебный чаас биһиини дьарыктаабыт чаастан кэнниттэн тарҕаппыттара.

Онтон оһурук иһин дойдугуттан кэлэ турар буллаҕа Ол дыһаама үөрүүлэҕэ булбулар, оны үҥкүлээн тахха хайыыбыт оны. Не олох диве дээбэ дыһаама үчүгэй ол баара тир. Үчүгэй. Хаатыскаҕа ин түһэн ытар ин малаан жан беттен түһэн. Антон биен улахан туох бобатаҕа туохка бодиостукка хааска улахан түспүт. Онтон ол точка ардахпытына биһиэхэ улахан туохпут суох буллаа дэ фотоаппарааппыт просто маннык извини тигин диэн офицердерге баалар билиним түрүһэрдахтарына ол тухтуулар те проявкалан береллер те так бэйбитигэр фотоаппарат суох буллаа да опсынан бу ол оҕоҕо эр киһиэхэ армияҕа сылдьар үчүгэй туһалаах ту этенаҕар ту или таа бириэмэни халтай таары кутуп болан хабат онтон армия диэн ими бииринен ыарахан Эр киһиэхэ онон ыарахан гынан баран кини улахан эр киһи коллективыгар үөрэнэр уонна оннукин возмужавший буолан тахсар буоллаан эт ханныттан хайдыгын Онтон этқан өттүнэн манна да айдықаһын но аннара били хаама главное били атын омуктары дьоннору кытта билсэҕин ону били онтон бэйан бэйэҕин хайдаххын билэр буллаан ди эр киһи быһынан силэргэ хоторго туһалаах туһалаах өттүр элбэх буолаҕа элбэх Те билигин боча бу бэһи оскуолаҕа байыннай патриотическай иити туһунан кэпсэтиэххэ. Мен бу оскуолаға уруккатын бу туоҕу халаяғын ди байыннай патриотическай иитиҥни онно клуб таақыт ди байыннай ол туһунан баһалыстабыт. Онтон бастаан манна оскуола үлэлии кэлэрбэр үрүҥ уолан диэн баар этэ. Онтон уолаттары туспа үөрэтэрим үрүҥ уолаҥа. Онтон эти туох аһыллыбыта, обожи диэн аһыллыбыта. Онтон онно биһиги бэйэбит манна бу туохха барааллыбытым. Атын атын үлэҕэ. Онтон кэлэрбэр уже манна кулууп аһыллыбыт этэ. Военно-патриотический кулууп Хоһуун диэн. Онно ол оҕолору биһиги манна сыл аайы сылы быһа үөрэтэн бараннар ол туохтуубут хэттис кылаастанна манна оҕолор ол кулуупка киирэллэр манна андаҕар этэн присяга этэннэр маннык үчүгэй буолуохпут үөрэхпитигэр дойдубутун сирбитин көмүскүөхпүт диэн киһи буола улаатыахпыт диэн андаҕайан тураннар киирэллэр кулууппутугар индигин армия барарга билемнээһин курдук буолар буоллаҕа ди олоххо буолар армия диэн туох

А так былааҥҥа баар нэдиэлэ былааҥҥа, бу нэдиэлэ былааҥҥа. Ити СБУ иһин диэн ыһылга хаста буоларый ону тугунаатый? Ыһылга биирдэ. Оҕолор оттон ол байыаннай өттүнэн, строевой өттүнэн бастаан бастакынан бэлэмниибит. Онтон ол физическэй, онно огневой диэҥҥэттэн ол автомаппыт туохпут онно барта киирэ. Эти песни, смотр песни из строя наһаа үчүгэйдик оскуолаҕа ыытыллар дии. Ол туһунан кэпсиигин хаас кластар кытталлары, Онтон ол бии туохпут смотрит песни из строя 23 февраля ананар ити туохпут онно ити дальше үөр күрэхтэһэ баралларыгар итиннэ оҕолору талабыт ити биһиэхэ снежный бар диэн улуус республиканскай это улуус онтон республиканскай снежный бар диэн күрэхтэһиигэ кыттаары күрэхтэһэбит. Онно эмиэ этаптардаах, биир этаптардаах. Ол күрэхтэргэ бэлэмнээбит оҕолорбутун эрдэттэн хаамтарабыт. Первый класстан баар, бие первойтан он бирискэ длы хаамаллар. Клаһынан хаамыыра буолбата, онно араас снаряжение патронов, разборка, сборка автомата, АЗК кэтээһинэ, оны боронизированные эстафеталар, физический косулин физическэй подготовка туохтарын это көрүҥнэрин киэрэллэр курдук уонна ити ырыа күрэҕэ баар кылааһынан байыны патриотическай диэни диэн араас кыргыттар баалар була уолаттар бэйэлэрэ уота кылаас барыта киирэр патриотическай тыыҥҥа иитии буолар быллаһын билбэттэ барыта ырыа да ырыа да

урут оҕолортон летчик иһин булуохтарын баҕараллар билиҥҥин оҕолоруттан биир улаатаннар улууспалыахтара нии маараллар былаачыбыттар киһи буола ситэх утулаатарга диэн оту манна биһи оҕолор бүдүмүө ити служи гына илэллэр элбэх биэс оҕода биэс оҕо бүтөхтөртөн служи гына илэллэр бу кэмҥэ тоже хыл аҥаара службалаабыттар хаҥа барбыттар ити баалар Дьэ үчүгэй баайа бу кэпсээнин иһин эйиэхэ махтанабыт. Оннуттан бары үчүгэйи, үлэҕэ ситиһиилэри, оҕолору үсү даҕаны патриотическай Ийэ дойдуну, Аҕа дойдуну таптыыр гына, дьон гына иитэн таһаара тур. Эйиэхэ бары үчүгэйи баҕарабыт. Махтанабыт. бу Павел Афанасьевичтыын кэпсэтиэхпит. Кини урут сэбиэскэй кэм хаҕынан армияҕа бу ыҥырыллан барбыт военный билет тутан олоробун. Синньигэйинэн буһуруллубут. Алта уон түөрт сыллаахха барбыт эбит. Алта уон бииргэ? Ээ, алта уон түөрткэ тоннилга. Төннүлгэр. Төннүлгэр. Сэрэ Павел Афанасьевич эйигин да бастатан туран Аҕа дойдуну көмүскээччилэр уруккута Еврейскай армия күнүнэн эҕэрдэлиибин. Ахтал. Туонна бу армия хайдах барбытын туһунан хаһалыска биһиэхэ кэпсээ. Оту туохпут военкомаппыт алдаҥҥа те Онон мин Томмоххо Томмоттон Алдаҥҥа аҕыс көс куораттан Покровскай курдук сиргэ бардахпыт. Убайым Ылынах диэниттэн онно саахтаҕа үлэлиһиллибитэ, ол кэлэн атаарбыта Алдаҥҥа диэри. Туһунан айанныгытыйанна? Тоол Алдаҥҥа диэри автобус бэйэбит билиэттээх эҥин. Элбэххэ эти? От мин убайбынан таҕыстаамыт. Ээ, бэйэҕит икки. Пересильный пуун буола Алдаҥҥа баар. Каныкамааппыт онно ба. Онтон дьэ? Онтон дьэ хас

Аталпым биир сылга бардаам да онно онно хааспын уон тоҕон буолла Онтон ханна Дьокуускайга кэллигит да? Оо онтон ол айаннаан түүннэ Дьөгүрүнүксэй айаннаан быыл бөҕөҕө сиэн ардах бөҕө түһэн ол Ньиэбэргэ кэлэбит Ньиэбэргэ били тимир суолга

Находка диэн оһох Владивостокка ээ Хабаровскайга түһэрэллэр. Хабаровскайтан булар Находка диэн туох баар. Гавань, гавань диэн. Били туох мотор туох тиксэдэр. Онно тиийэннэр Онно тиийэбит бу биһи тугунан. Такси эмиэ грузо такси аҥаардаах сорохпут автобуска баран элбэх буолан барабын. Аны туох э, находкаҕа бээ ким диэн этэйдэ. Савгаван диэн баалал туоһыгар. Ол онно Ил курдук салгаабан пуорт быһыылаах этэ, Находканы тибиирдэр быыла. Онно ол туох маҥнайгы Алтааскай туугун дьонно барабыт. Курс, курсы молодого бойца. Билиҥҥинэн учуопка курдук буолла. Онно ол Биилий, биилий курдук быһыылаах. Сылдьан үөлэнэн бараммыт дьэ туохха киирдэбит, ол находкаҕа киирдэбит. Киирэммит туохха олоробут. Пароход, парох, э, это грузо, грузовой пар, туох, Хараабыл була. э, пароход, ба, Оһоҕону бороход. пароход, э, хараабыл. м.

Уонна буслаат биэртэрэ быһыылаах. Буслаат, буслаат ылабыт онон туоха ол үөдэнэн бараммыт туоха киирэбит ол саба ким этэй находка диэтим да находкаттан буола туохха тиийэбит холмс диэн холмс диэн туохха

ол пролиппа кыра аҕыйах хаачката суох көрдөххүнэ ып-ыраас курдук туох тулахан туга суох онно ол тулуйбат этим быстар тыыным эрэтэ һыккырыыр тыыным эрэ тиийбитэ ол туохха корсаковка тиксиэппит Карсаковтан дьэ туохха ирдэллэр ким этэй Южный Сокол диэн военный часпыт диэн эти это он бес триста один дэҥэ Был уже Сахалин. Сахалин. Онно үс сыл дьэ онно улуус буолаатаам ди отпуска того

үс командирым үс үс үс командир уларыйбыт маҥнайгы капитан киптилый диэн баар этэ онтон капитан старший лейтенант адьёк диэн ээ ол үһүс туохпут иккиспит буоллулар ким этэй доор старший лейтенант Эти онно кэбисик Аха аха диэн ол ол чааска биирдии аха баар этэ аҕыйах ми холобура үс үһүс батарея первыйга Захаров Коля диэн первый батареяҕа Якутскайтан баал этэ. Иккискэ буолла ким диэн баар. Сунтаар уолу Васильев диэн. Бүттэ. Араас омуктары кытта һин биир алтыһан. Һэ, бары. Элбэхтэн бары. Улахан хабиска хабиска. Улахан атаанна ыһыата да биир куһаҕана диэн арай туу еврей уолун биирдэ кырбаабыттар этэ хохоллор мунньустар онно ол ньырбаат иҥин ылбыттара атын иккилии сыл иҥин барбыттар үс сыл диэн урукку кэмҥэ үс сыл буоллаҕа барытыгар оннукпут да хоо туохха

Кэлэн бараммын туохха ким диэн этэй Уус Маайаҕа чэ учаастак диэн баар этэ Томмоххо чихни тугу ити пароход улахан пароходтар дьаллар этит онно ол тугун Суолун ыраастыыр этилэр. Таас, таас маннык күүрбэ таастар хаалан хаалаллар. Онно ол ким Петров Петр Перденевич диэн ньурба оҕонньоро баара. Ол киһи тойоммут ол. Кини аайын сылдьан холобура маннык үүнэн турар мастан ол тааһы били хайын туохтуур бу булуйа булуйа турар бу таас тааһа биллэр ону ол тугун истириэлкэнэн мас маһы аайан истириэлкэнэн ыйаҥ эбиһэр онтуга буола били кыһын тымныйар бут дьэ ону көрдөөһүнэ ол үөхсэ үөхсэҕин оҕонньор оҕонньор буолуо даҕаны эдэр киһи атыт булабыт атыт олох атыыһытка сылдьар буолар оннук үлэлээн камнеборочнай диэн бригаада сылдьыбыт младший сержант киинэбит член былакысыым наводчик диэн эбитин должноһа июнь алта уон биир сылга баран баран август алта уон дүөт сылга дылы үс сыл сулууспалаан кэлбиккин чабы билиҥҥи эдэр оҕолорго тугу бэйэҥ сүбэлэйиҥ этэй уолаттарга армияҕа бараары сылдьар саастаах уолаттарга уолаттар киһи туох хаачыстыбалаах бу ыраах паайсырга бараан игинде олох атын омуктарга алтыһарга хайыырга атын дигинен туох болла былыргыттан быйылгы диэли өттө киһи киһинди кытта кэпсэтэн доҕордоһон улуус балаатаҕын үчүгэй отол атааннаһар хайы иһирдэр боллаххына конечно туор Айаабат дьоннор отто хавдааттаан оччо эбилээбэт, отто дьон дьоннор онон иллээх иллээхтик эйэлээхтик диэхтэрин наада. Уонна тыл туохтарын Улууспалаабыт чаастарын, туохтарын, хайдах, туохха сылдьыбыттарын, онтукуттарын отто үчүгэйдик билиҥҥи оҕолор отто биһиги курдук убатахпыт. Барытын на лето хватаайдыыллан оннук буолуо. Үчүгэйдик. Онно отто доруобай буолуохтан наада. Бэйэлэрин бүөрдэртэн эрчийиэхтэн наада. Холобура, миэхэ уолаттар кэлэллэр этэ бары. Туох, спортивнай уолаттар. Сырда аайы зарядка оҥоро, атаан миэхэ зарядка баар. Ол таһынан уу кутталлар иһин этэ. Былыр былыргы. Өттө туохта, эдэр уолаттар. Саҥа тиийбит. Онон бэйэлэрин доруобуйаларын харыстара. эрдэттэн көрөн-истэн иһиэхтэрин наада. Уонна бүттаам дии. Павел Афанасьевич эйиэхэ бу кэпсээниҥ иһин махтал. Сүбэҥ амаҥы иһин. Эйигин өссө төгүл армия аҕа дойдуну көмүскээччи күннэринэн аҕардалан туран кылаанах доруобуйаны этэҥҥэ булуну баҕарабын. Махтал быһыыба. Биһиги бүгүн көрсүһүүгэ ыҥырдыбыт боевой действиелар кыттыылаахтарын Александр Анатольевич Яковлевы. Үтүө күннүн. Үтүө күннүн. Александр Анатольевич эйигин бастатан туран Аҕа дойдуну көмүскээччилэр күннэринэн тиктиристиимигэр эрдэлиибин. Онно бу бэйэн урут армияҕа хайдах сылдьыбытын холуспалаабытын туһунан кэпсии көрдө. Мин тыйынча 994 сыллаахха первый июҥҥа Туохха армияҥ ыллыбытым. Онтон туохха читааҕа тиийэммин туохха танковай туохха уулуссабытын полка онно икки биир нэдиэлэнэн туохха хайаабыттара постоянно ротаға барбыттара хоппарынан онно алты ый онно то декабрьга диэри онно хайаабыт службалаабытым

Свердловскай куоракка, Бышмаҕа, онно барыбытыгар хабыс саҥа массыына, тааҥка туттартыыллар. Онно эмиэ биир нэдиэлэ үөрэтэллэр. Онтон туохха эшелоҥҥа тиэйэллэр поезка. Поезка тиийэн маан айанныыбыт уонна Январь үрдэ бииригэр Чеченскай Республикаҕа тиийэбит Черлены станцияҕа. Онтон Ол времеҕа сэрии боотур муннаҕай. ол времеҕа онно уже сэрии боотур радикап ыйыттын. Биһи буллаҕына иккис туунан тиийэбит, эшелонунан тиийэбит. Бастакы эшелон кэнниттэн. Биһи Ити эн соппардаабыт буллаҕын, соппар ото идэлээх бардаҕын манта.

Ата бу Һэрии Боотура иһигэр ыыталларыгар диэн ыйыталлар эбит туох уохту буолуо Һэрии Бии саҕана бии саҕана оннук ыйытааһын суох этэ. Биирни бартын по приказу онно хайаабыттара. Мага баатыма бараҕын. Ага, по приказу. Онто бии онно холор ханна да куотар дыбыламмыт тылыкпыт тоһук. А так

Мантан Төхтүртэн хас буолан барбыккытый? Төхтүртэн биһи Михаил Сережалыын иккиэн биир күн призывтанан барбыппыт. Первого июня. Кини эдигэ барбата. Кини буоллаҕына анараа туохха читаҕа хаалбыта. Ото жабы хери жаха диэн нырпаллаажыбыт оны Хайдах эбитий дьэ онно тиийэн бараҥҥын төһө хайдах уолуйдаҕын диһин биир. Оттон баҕайытыттан тиийбит киһи спокойно иһиттим. Бастаан тиийэн маан туох була, кутталлах баабылла. Тууду билбэххин даҕаны, туохтарын даҕаны билбэттэр холоор. Ханна туохтар туох бааларын барын билбэххин. Олин бастаан кутталлаата. Онто кэнники киһи хайан халар үт. Үөрүнэн халар көрүші. туохха туохха үөрэнэ хаалар туохха эйиэхэ уже били постоянно кутана дьуохам киһи туохха барта үөрэнэн хаалар эбит куттаммат кэники отун төһөр хурустулаатыгын онно мин январь ыгга тиийэн маамын сентябрь сентябрь бүтүүтэ онтон Чечняттан туохха Свердловскайга аҕалбыттара. Онтон Свердловскайтан опускаҕа кэлэммин манна Октябрьга Октябрь бүтүүтэ кэлбитим манна. Опускаҕа опускаҕа кэлэн мааммын декабрьга буоллаҕына ыҥыран ылан военкоматка ыҥыран ылан уволі гыммыттара. Ким Борис Ельцин туунан укааһынан балтараа хыл горячая точка диюттар балтараа хыл усул боллулар диэн онно уволик мыттара а так төптөрө барыктаатым ол свердловскайга дальше службалы икки иккис сылбын а так миин кытта михаил сережа бииргэ биир күн баран мааммыт кини хылаҥара хуйтаан кэлбитэ кини аха кини улааныс аме төптөр аха икки хылга

Аны биһи оннук хайабадах булахпыт, ол иһин бэйэм дьиэ туттаммын, хайааммын, то манна тохтуурга олохсуйан олоробун. А так куоракка үлэлиибин, МБД, полицияҕа. Уонна ото куоракка эмиэ дьиэ ылбытым ипотеканнан. Ол иһин оннук туу привилегия хатаан туттубатым аа. А так инникибэр оттон баар туом баар болуй.

Онно онно туох дьиэхаһыы бэйэбитин мунук липодишкалаһыбыт хайыыбыт туохха туоммут кимэ куһаҕан туох туохха көмөлөһүбүт диэбит курдук Тон бэйэбитин контактпытын өтөрбөппүт Оттубан бача туох баайга хартаҕан дьэ уопсайынан боростуо сиргэ улууспалабаккаҕын эрэ уоттаах хайыыга бараҥын эдэркээн ба уонагастаах уот иһин улууспалаан тэллэҕин дьонуттун

Билим булаана армияга бир сыл бир сыл ден этэргэ дылы түргэн булай. Бир сылынан холор киһи уланнык хаягат. Ну, армияга уланнык билбэккин гынан ин бир армияга баран кэлер үчүгэй. Жекким барабын. Эр киһиэхэ олор ин бир туох туох школа жизни дей курдук. Оннук. Дэ, Александр Анатольевич эйиэхэ бүгүн бу переведет ытыын ылбыккар махтанабыт. Онно чэ бэйэҕэр, дьиэ кэргэҥэр аһа, дьолу-соргуну, чэгиэн доруобуйаны, этэҥҥэ буолууну баҕарабыт. Махтал. Дьэ бүгүн биһиги бу э, туртааҕыта байыаннай сулууспаттан эргиллэн кэлбит, ытык иэһин төлөөн кэлбит

биһи былаана кэлэбит туохпут диэн десантируйса эрэ гынабыт хараабылга киирэбит уонна сушига бараммыт десантируйса эрэ гынабыт уонна бүттэ бытыардарбытын аан игиннен бүттэ төһөр службаларгын бис сыл Москвы куота химии би сыл эбитте. Бар күнүңө баты бидди сыл болот. Бидди сыл ха. Урут ол икки сыл этэ. Эти морской тохтарга. Онтон мулана билген барыта бир сыл.

хайдах дьиэм сөбүй ону туох бээннээх буолуохтарын наадана эбитий наһаныахпар физически элбэх спордунан дьарытынар уонна олана киһини кытта алтыар буолуха наада киһини кытта биир уопсай тыл булан хайаан уонна үшүдү кэпсэтиннэр игиннир булахына порталлан иһэр бу